ni nga ta xi vulaka ka vaseketeri na vanhu hinkwavo ka vanhu va ka gaza ni mina a ni munhu wo laveliwa maneja a ni tshama ni byela munhu ku ni maneji se lexi ni nga ta xi vulaka vutomi bya mina rhulani papa rhulani hi mina um a swo boha ku ni kumeka ni va maneja ni va na maneja mina a swi bohi ku kumeka ni vona manager mina se lexi ni nga ta xi vula mina n'waximanga e a ni tirha kahle na yena n'waximanga hi ti hi ta holovisa hi timhaka ta makhese ma fifteen thousand hi yona nyimpi ya kona leyi nga holovisa mina na n'waximanga
okay papa rhulani papa rhulani he papa rhulani loko no loko loko no vuyisa 15000 yaleyo minduku swi komba ku mina na wena hi vhe tirha swin'we foni wun'wana u ta salanga u ta tlhelela le matirakeni ma yena musi

eh eh n'wana ximanga mina eh lexi ni nga la ku byela xona mina ne eh vutomi bya tsako mina ni nge byi soli ngopfu wa swi ta why ni ta sola yini mina eh ni ta sola maendlelo ma yena leswi a nga ndzi ndza yi swona maybe kumbexani mina a ti byela ku ni nge swi tivi swilo leswi a nga swi endla na va xonge rhangani a ni munhu wo xava xaviwa mina vhela u nga ni hleva kwala munhu a hlavelela a endlaka a pfumelela a lava ku tsakisa wena ivi nampundzu a jika kwihi a byela fonela mina
okay
ku fana mhaka leyi nga ndzi swona ya swilo leswi ku fana Hi mhaka leyi nga Giliyovoni. ndzi yona ya sweswi ta ni ku vutisa Yeah. leswi swani u vu- u vu hlamusela timhaka ta ku mina ni ku xavela mpahla hi cacinca timpahla loko hi ya ka tivhende wena nkarhi un'wana u pfa u ciki- u cinisiwa hi tintangu to pharekete to kana tintambu and leswi ya wena u tlambi hi kula u fanelanga swilo swi va taniya ende lexi mi ni lavaka la ta ku vutisa xona sweswiwani wena um mina na swi tiva ku mina wena a hi nge he tirhi ka nkarhi wa sweswiwani um hi mhaka ya ku u u u u u le ku hlanganahlanganeni mara lexi mina va lava ku sa xona straight forward hi lexiwani wena loko mali ya 15000 lowu ngon'wa ximango wa kolota loko mundzuku wo fika ku ha hi leyi ni yi tisa hi ku hi leyi mali swi komba ku driver leyi nga kwalaho yi vhela yi ta tlhelela ya lava un'wanyana ntirho kumbe yi ta lava yin'wana ntlhambi wena vhe u ya kaya na lexi endlaka mina wo yi hambanisa ni fifteen thousand na hlamula sweswo okay
ya lexi endlaka mina wena ku va na nyimpi leya tibibibi i fifteen thousand
se loko fifteen thousand yo vuya driver leyo yi vhe yi yi yi yi ya vo swin'wanyana
tsako hi ku yena u busy hi swa mutirhi wa yena a ku na problem loyi a vhete a rhaba swilo hinkwaswo wena sweswi a fika hi ku teka hi ya kaya ku ya endliwa swin'wana na swin'wana fifteen thousand ya wena yi ta ri xikhwameni yaloye u ta ya hlayela mabodhlelo ma yena ma tisavhana a ha lava ku vulavula na yena hina hi kombela ku vulavula na wena sweswi yaloye a ha n'wi lavi yaloye Hey, wena okay hi leswo tana na man'wana n'wana yi kona yi le ku rhuketeleni phela mental health care mental health ya wena info it matters a lot i na vana i na family you've got a wife they must you, you must even consider your mental health i nga va nga ti ta xanisiwa hi paparulana ku fika lana a nga ku xanisi ku fika la there are so many people that you can do better na vona but this this guy wa i ncini xa special hi yena what special about paparulana i ncini xa special hi yena Because at the end of the day, when if you come when you are not being a father to your wife, you are not being a son to your eh, eh, eh, kamana when magara yara rara paparulan. No, come on, Pilan. Come on, you must have pride. You have pride to umaka demand. because ani ye i tibyela ku ta va right off without you how many times ni tlhelelani xapa okay xapa gaza ni tlhelerini ni ta n'wi khomela then a ta ta ku vavisa mbilu phela you can just show us a happy face because no we, we want to be strong for us mara wena kose ifika ndlwini ifika njani how does that feel ku ibyeriwa ku ya inikolo ta 15000 life on air what the hell is that no i nge fiki i va eh, eh, eh, productive father ka vana va wena info wa tshamela ku tshalana ndzhaku na dimani i luya mthimbani focusa ka mthimbani that guy is very humble you need to make sure that you stand up so that that guy becomes someone at the end of the day tshika ta dabadaba lero tshika ta dimana a ku nga ku nidi mfo a nga ku nidi and then ku na vana va ku nidaku and then you need to lead them by example than ku i tlhelela ka paparu laha namuntlha wa ku vavisa mindzuku wa tlhelela hi mhaka ku hi a nga dyondzanga xikolo so ku feriwa ku hi a nga dyondzanga xikolo na na hi dyondzanga xikolo mara ha ku tiva laha hi fanelaka hi nwa ko mati a hi bindlusi xihlobo so hileswaku ye loko every every chance that he get e nga ximanga hi loyiwani na nenge yinini mali ya ya ref pfutseke afokofi you don't need that boy i tlange hi career yena that boy a wu ta va n'wi mobilize yini through the award a wu ta va n'wi mobilize too much that boy through the award leti ta ha ku hetaku ta mlfm i'm 100 percent certain ku a ta va a yi kumini tivhoti that boy was most popular song of the year was gonna get it through your management so sweswiwani gaza ve ri no philani tlhelela tlhelela ka papa rulani philani tlhelela ka papa rulani for what what are you going to do there ya endla ah, yini so that so that loko mi ndle mali sweswiwani mindzuku a pfuka dakwini hi tisavhana a famba a byela vanhu ku ya i ni kolota na mali leyi nga come on bra hambi wo nkondla wu dye tilani ya ma vona kwala ka ku ni fanekele ni protecta pride ya mina ne

a tlhelerisiwi xikolweni loko a need a second chance a yindzisiwi to abed a ndlisiwi xikhoswana a kota ku understand so you are taking him as he is egaza bosh loko ku ri ke ni nuna na nsati va holova um mina ni nge holovi na nsati wa mina sweswiwani i ve se hi hambana i ve se hi vuyelelana hi ri two family must be involved mhana yena va fanele va va involved mhana mina va fanele va va involved ku tshama hansi ku vulavuriwa ku okay i ri a nge engeti i endla i ta endla leswi na leswi i ncini lexi paparhulana a nga xi endlaka

acting happy on the public mara yet inside va rhuketela mhana yena live ka facebook va n'wi byela hi swikweleti leswi a nga na swona papa rhulani ka facebook then what loko ti dlaya n'wana vanhu ke loko philani mental health ya yena a yi xapu demand it's at stake because of conduct ya papa rhulani and then caused ya ya swilo leswiwani i ku philani u rhandza ngopfu papa rhulani that one we know Mm. u n'wi rhandza ngopfu that's why no tlela a nga tleli dimani a hlekete paparulani se then yini se then yini today ku fanele ku tshamiwa ku vuyiwa ku ya tshamiwa tafuleni mhaka ku paparulani mi luze ti-award xifata lexi a xi kome ku a xi vone ku ku na laha xi nga ta dya kona se ku fanele ku tshika ku um xa n'wi tshiketa xa n'wi dampa e xa n'wi dampa hi mhaka ku a ni hinkwavo va fanele a ku ri mabofa va komba na ndlela yini na so sweswiwani dilani i fana okay sharp it's fine what what what what, what are the plans now philani plan ya ku gavza a yi ku nyiki plan va ku fambisa ti-psychologist i famba psychologist wena for, for the fact ya ku papa rhulani uh, eh, i fanele i vuyelelana na yena va ri yini gaza are they willing to do that na
masita ku ri um vanhu vo tala aka gaza lexi ni nga ta xi vula ne i ku a hi va let me just give it into eh, ti percent um seventy percent ya vanhu vo tala ka gaza they are very negative and jealous i to the point ya ku ri loko ku va na xi xa kahle va fanekele va make sure ku va xi phomela xi za xi xi onheka that is why loko vona va vona xilo se xi onhekile that's where va nga ta ku hina victory and then they have to celebrate so eka ka situation ya vakwerhu lani na yi na yi twa body events la yi yi hlundzukile because khale kha ri yi ni fonela vhele ku nga tlheleli ka that guy because of wa ku disrespect and I know. apart lani vele they are disrespect a ku na loyi n'wi hloniphaka even na le ka family i think the way he behaves outside na le kaya u behavisa sweswiya so but lexi mani laha xo mr rain eh, mi ni kombela mina na n'wina ni kombela ku ya xava cement va ri i forty bags of cement we must buy them hayi no problem manje ta yi nga hayi nchumu
ngiyayithanda Umbuzo, Okay, ni vuye kambe ne Gaza Bocha. Mativa mina a ni kombela ku ri if possible uh, manager Philani va va tirha kambe na na na Papa Rulani, ne? And then this time va endla swilo different. Ma, mavo? Because by the look of things, eh so xilungu. Loko ni langutise swilo ne Papa yeah. Rhulani u tikomba ish this guy a nga kahle kahle kahle ma swi vona so ni kumbula last time papa um, manager philani a ku u n'wi lavela help is just that this guy yena hi yena loyi a nga thupuka you understand mm. so i mm. think second chance yi yi important for now ni hleketa ku ri um philani a nyika papa Rhulani second chance and then he, then he'll take it from there then if a nga ka mi huma ka yena yeah na ma swi vona?
yeah yeah ya sesikhulu sesikhulu byi vulavulile ya